Why? Yɛ w'ade na yɛnkɔ. Na mekɔgyaa no because ɔse maame nim sɛ saa anyɛ saa paa kora yɛwɔ yare nti ɔhwɛ obi a ɔyɛ na ayɛ no saa sɛ nyɛ fɛ. Yɛ w'ade na kɔ na wo na wo madamfo no bibi nipa kaka kyɛm sɛ bi a ohun akora bi wɔ ha wosɔ adamfo no wɔ na ɔdamfo no wɔ na safe de akɔ akɔyɛ awale a so de titititi ha deɛ ɔma fie koraa obi

Wo mmura a ho nyɛ fɛ na te w'anim. Te w'anim. Saa na m'anim te. Wo deɛ mesrɛ wo deɛ te w'anim ma me. Menim sɛ me ho nyɛ fɛ deda. Wo deɛ fa kyɛ me. Wai fa kyɛ me. Oh so fa kyɛ me eh. Me ara na mɛyɛ wo saa eh. Fa kyɛ me. Ɛna wama w'asɛm ayɛ dendennden. Wo deɛ yɛnkɔ dɛm na wo deɛ. Daabi me menkɔ wo deɛ.

Nti amoa. Ahaa. Nti amoa. Maame. Nti amoa ɛne abena no kasa no. Hmm. Abena wɔ yale yɛ koraa no. Me nhwɛ ho asɛm mo nkɛ meɛ. Nti amoa. Abena kɔ fɛ ni nso. Ma bɔ na bɔ na bɔ no wɔn kyɛ bɛɛ ma wɔn ne ne. Dade kɔ ɛha mene sɛ sɛ wo yare wo nni nsa wo nni nan ne sɛ wo wu a hwan ne bɛda akɔla nti a mesrɛ wo ɛne abra nkasa ma me sɛ wɔn de wɔn te aseɛ na menyi nyi nseɛ na menhwɛ no na ne ho ntɔ no na sɛ ne ho tɔ no a ne sɛ awoɔ bi ɔpɛ sɛ awaleɛ koraa na wɔbɛwale a mɛpene so ama no awale na wawo ne mma mesrɛ no a Na ɛsɛ wɔ yale yɛ wɔ gyina hɔ yi paa deɛ ɛsɛ wɔ wa hɔ ane bɛhwɛ no ɛsɛ ne ɛdɔ me so me nyini me nyɛ sɛ yɛ ankɔ awie yi o ɛna me bɛyi wa saa baba wɔ wɔne na mɔso mefa ne wɔne to kɔ opie kora wɔ mafie mefa m'ani nto ne so mesrɛ no a ɔnte aseɛ na mensɛ nyi sra mehwɛ na ne ho ntɔ na ne ho tɔ no wawo Deɛ ɔma meka no woate deɛ ɔka maame nti mesrɛ wo mma biribi anha wo wodeɛ me ne no bɛkasa mekasa a ɔtie deɛ wodeɛ me ne no bɛkasa Ntiamoa wo nso wobɛbisa deɛ asɛm no a maame ka no so anaasɛ sɛn Ntiamoa si soam paa sɛ bisa maame sɛ ne maame nye mo no na ɔyi no to gu anka ne sɛ ɔgyina hɔ no ɔka saa asɛm wei sei ɛwɔ Bible mu koraa sɛ nyansawigu hɔ no ma yɛ bɔne

eh, deɛ ɔma meka no ɛhaw m'ani. Eh, ɛnyɛ asɛm papa na waka, nanso ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Anaa te sɛ sɛ woka sɛ ɔbɛwo a, deɛ ɔbɛhwɛ wo ɛyɛ hwan? Ɔno ara. Sɛ mpo wonnim no, wokɔsi wo bosome nkuro mu a, deɛ ɔbɛhwɛ wo ɛyɛ ɔno ara. Woawoɔ mu, deɛ ɔde wobɛkɔ ɛyɛ ɔno ara. Wowɔ wie a, Abena, deɛ ɔbɛdwane wo, ɛyɛ ɔno ara. Mpo no, Abena, sɛdeɛ o, menkae wo yaw. Wo nsa haw kakra na wo nan nso haw. Hwan na ɛbɛdwane abɔfra no? Ɛyɛ ɔno ara. Seesei ara, sɛ wopepere wo ho ka sɛ kyinkyin a wobɛwo a, na ogya abɔ wo so a, ɛyɛ asɛm. Tie deɛ ɔreka no. Aa, tie deɛ ɔreka no. Wo deɛ, wokɔ a, ka kyerɛ no sɛ deɛ ɔreka no, woate. Aa. Eh deɛ ɔpɛ sɛ woyɛ no wobɛyɛ ama why. Samuel wogyina m'anim aka kyerɛ me sɛ mente ase na mekɔ yi nsuo no meboa. Eh. Mente ase na menyiyi nsuo no ngu meboa nti amoa. Abena. Nti amoa. Abena. Ɛyɛ bɔne o. Ɛyɛ bɔne. Nti amoa nyɛ adeɛ sɛ mɛte aseɛ na ate aseɛ kyina wodeɛ kɔ. Kɔ fie. Nti amoa gya mu na menkɔ fie. Nti ɔma ma menkɔ fie. Mese mente aseɛ. Meka kyerɛ ɔse sɛ wonim sɛ asɛm wei na abɛka akyerɛ me a, ɛnha wo nkɔ ma mennya wo kwan. Menkɔ na mente. Abena. Abena.

Seesei wanyini, ɔpɛ sɛ ɔware, na me na meyɛ panin wɔ fie ha, enti ɔde reto m'anim. Agya bɛtwa abufuo. Mate. Ah, ho aba ba, ho aba aba ha ya no. Daabi, oh, na sɛ nea yɛyɛ a, ɔbɛware, wayɛ bɛrima yi deɛ. Nkurɔfoɔ ma ba ya. Mate. Enti wo deɛ, ɔbaa no waba fie ha da? Saa. Ɛnneɛ sɛ woyɛ ready a, wo deɛ ka kyerɛ me, na menni w'anim ne wo nkɔ.

Me dɛ ei wo ho ohu o wɔyɛ. Eyareɛ yareɛ paa nti wo watumi ayɛ wo nan ne wo ho sɛ ɛyɛ aba bɛgya me m'anim sɛ adeɛ abɛwale me. Agya akɔ a Dɛ no a. Anwummerɛ yi. Ɛma anwummerɛ deɛ nyɛ bɔne. Ɛyɛ abena nti na mowɔ ha se. Hmm. Ɛnyɛ wo ara na da na wobaa ha meka asɛm kyerɛ wo deɛ mmirika dwane yi? Ɛɛɛ. Maame, meba ha ma woyɛ deɛ ɔbɛyɛ me da biara. Um, but ɛbɛyɛ me de mentumi nka sɛ memma. Sisi wɔnyɛ mu. Hmm. Na akora no nso ɔda m'akoma so medɔ no. Yɛ sɛ ɔnnyɛ me mamba do biara n'ekyir bio. Ae, nnyɛ me a, nyinsɛn no nnyɛ me a, minnyim ho hwee. Nso epɛ sɛ megye no, ɔnye akɔdaa no nyina, na mewar no na mehwɛ akora? Epɛ sɛ wogye nyinsɛn no? Ae. na wahu sɛ obi tumi de obi mogya kyɛ saman mu. Um, ebi wɔ hɔ a ɔmpɛ ne yam, ebi de. Nyinsɛn no ɛnyɛ woa, baa wo ho pɛ sɛ wogye na wohwɛ no na woware no. Ne ho dɔ nti. Wontumi nwo ma no nyinyin saa. Abere a n'ankasa koraa no wɔte wɔ mu, wontumi nwo. Ɛno no. Ensi, ɛna ɛma so, ɛna ɛnyɛ yie nso. Me koraa me tiɛ menhwɛ sɛ abena bɛwo daabi da. Ei! Ɛdeɛn sɛ na woka no saa no? Na abena wɔwo a wonim nneɛma mɛhwere w'abrabɔ mu.